a khensa ku va mpfula ya channel ya matimba Emmanuel Maleki YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana eh ku na mhaka liya ya xin'wanakaji or xidudwani or mhamba yo karhi kwala mutini laha ni vulavula hi mhamba leyi nga khoma muti walowo mhamba leyi nga khoma rifumo ra muti walowo mhamba leyi endlaku ku swi swa n'wina kwala mutini. swi famba kahle swi nga onhaki mi kuma ku mi tshama mi tsakile siku na siku ku hava na siku na rin'we mi kuma ku va ku vana va ka swimanimani va tlele va nga dyangi or vana va ka swimanimani va tlele na ndlala laya mhamba liya ni vulavulaka hi yona mhamba ya expire vanhu va ka hina mhamba a yi expire swi hi kambirhi laha Loko mukhalabya o famba a tiyela muya wu nga vuyi a nga hi byelanga ku hayi vana va mina or vatukulu va mina la mutini lowuwani mhamba ya muti lowuwani December na December mi fanele mi yi dlayela homu ivi mi yi dlayela tihuku timbirhi mi yi nwisa ngati mi ta vona ku hayi swi swa n'wina la mutini swi ta famba kahle mi nge vileli mi ta tshama mi tsakile kambe loko a nga hi byeli ku mhamba liya ya yena la mutini yi endlisa ku yini vanhu va ka hina hi ta sala hi xaniseka hi hlupheka hi leswa swo va ku hayi mufi i fambe na swa yena kasi mufi a nga fambi na swa yena ku na laha mufi a nga siya swilo swa yena la misaveni ivi hina hi nga n'wi vutisi mufi loko hi tshame na yena exihundleni ku a leswi swi swa la mutini lowuwani swi fambaka kahle loko yi ku december mi ku ya hi ya chela fole ku kumbe ya bakwini ro karhi ya phahla hi famba na yini ke ma ni twisisa e mi kuma ku mufi ka siyena wa swi tiva ku esayitini ku na swilo swo karhi leswi a mikisaka mhamba liya ku yi kota ku nwa ma ni twisisa ku na mitswentswana yo karhi leyi a yi mikisaka na ngati ya swifuwo leswiya kumbe a tsema nyama yo karhi ka xifuwo xexa xi dlayiwa ku a famba a ya a ya phahlela a bakweni kumbe a ya a ya phahlela ka gandzelo leri nga kona kwala mutini kumbe ku va ku ri na ximudyani xo karhi kumbe ku va ku ri na xiyindlwani xo karhi laha endlaku a ya ku a ya a ya phahlela kona ku swi swa muti walowo swi famba kahle ivi mi languta mi kuma ku na tihomu laha xivaleni munhu luya i ta famba na mhamba liya a ya a ya phahlela ka yona ni mhamba liya a ku tihomu ta muti lowuwani a ti andzi loko a ri na mabisinesi ta ku mabisinesi ma muti lowuwani a ma andzi but loko o famba a nga hi byelangi ku swilo leswi a swi endlisa ku mhamba liya ya expire ya onheka that's why mi kuma ku na loko mo languta miti yin'wanyana vanhu va ka hina mi kuma ku muti wolowo vanhu va muti wolowo va dyondzile va na ti-degree va na ti-masters va na switifiketi va na mara va nga kumi mintirho because of what mukhalabye la mutini wa swi tiva ku n'wana loko a vuya yunivhesiti kumbe a vuya khome phepha ro lava ntirho i fanele a ya ndhawini yo karhi a ya a ya va vikela a va byela ku n'wana hi loyi i hetile xikolo hi kombela ku n'wina ve le hansi mi endla swilo na swo Wena mhamba ya muti lowuwani famba ya pfulela n'wana lowuwani tindlela ku a kuma ntirho ku fana na vana va van'wana ma ni twisisa hileswi swa ku va ku hayi va ri vana va ka swimanimani a va yi kumi mintirho because ku na swilo swo karhi because of ku na swihundla leswi mi kuma ku mukhalabye i swi khomile ku na swihundla leswi swi nga khoma hi mukhalabye a nga famba na swona leswi mhamba leyi yi nga kona laha mutini yi endla ku yini yi fanele ku yini yi swi tiva ku heyi sweswiwani n'winyi loyi a nga famba a ni khoma sweswiwani va ni siye na manimani loyi a ni nga sala na yena wa yi tiva milawu leyi a fanele ku a ni nyika swakudya leswi ni faneleke ni dya swona ka lembe na lembe or endzhaku ka malembe mo karhi tin'wanyani timhamba vanhu va ka hina ti ta ku byela ku hi lava ngati ya munhu kumbe hi ta teka vatukulu that's why minkarhi mo tala ku na khothe tin'wani ka tshama ni yi endla ku ku na vo buti van'wanyana or vo papa van'wana i kuma ku munhu i na ten wa swigangu a handle swigangu leswiya swa ten swi na vana hinkwavo ma hinkwaswo ka swona swi na vana wun'we wun'we mara a kaya i kuma ku munhu i na va i na vana vambirhi i na swilo hinkwaswo mi tlhela mi navela na vamatiko va navela i na vana vambirhi na nsati but mi kuma ku vana va muti luwa a va lovi vana va yena lava nga na vona le mutini vana va le handle lava va khume endzhaku ka three years ku lova n'wana because of what mhamba liya yona yi va yi kha yi lava yi va yi kha yi lava ngati yo karhi mi ni twisisa kahle vanhu va ka hina hayi ku mi ni cinca mundzuku ka siku yi va yi kha yi lava ngati yo karhi se khale ka matiko a swi endlisiwa tano mi kuma ku va ku mukhalabye wa ka swimanimani i na twenty wa vavasati or i na ten wa vavasati mara endzhaku ka five years ku va ku khe ku lova vanhu because of mhamba leyi a nga yi landza kwale a nga yi landza kona yi lava yi lava ngati ya munhu kumbe va ku yini Mukhalabye wo karhi karhi i na 50 or na 300 wa tihomu lembe na lembe i dlaya tihomu timbirhi hi January na hi December because of mhamba liya yi va yi kha yi lava ngati ya xifuwo xo karhi or ngati ya xiharhi xo karhi or se mhamba yi expire loko n'winyi loyi a nga yi landza kwale a nga landza kona a suka a nga mi byelanga ku mhamba leyi yi dya yini yi lava yini dankie